maja botša selose sa gago se go fe founo ya gago mane wa tseba shemololong borile nna ebile a ke tsebele gore ke go dire eng nna ebile a ke nyoko bolela le wene selo ka re ke a tseba gore nka tla ka ferekana gona moo ka dira diphošo o ka re le tlo thoma go ntena lena babedi O bolela le rena jwang? Ke re o bolela le rena jwang? wa tseba le gone jwa le ga ke tshepe lule a ke tshepe gore ga ra batho ba ka mokana ka bokana ba ke kopaneng le bona mo bophelong jwa ka kore ko wena e ka bo ka ba le hodi wa ntira so mara tšatšing la le gone mara ga ke tshepe o ramang gore ke le hodi wena le hodi ke mmago maja lulu mphe phone ya ka no mphe phone ya ka pele o ntshilikiša pele ke ya go report ke ya kgopela nna ga ke tsebe gore o bolela ka eng a ka utswa phone ya gago maja ee banna wene ga botsonagano gore re ditlatla ke ya bona re a tsebe gore phone ya maja e gona ka moo aa nna ga nkebe e le nna lena be nka se tlhabe mašata ka tselae gape nto le nyakang ga se founu ke sekorokoro lulu kore ga o je ke dihlong ne ditlhong tša selwana mang you know one thing ye ke e regretang mo bophelo jwaka ko go tliša bophelo jwaka i wish you were never there i wish a sanka watla mo bophelong jwaka lulo a ke re le rata basadi maja bona leo ba go dirang bona you know what lulu stop wasting my time o mphe founu wa ka ke baye nna hebane ke re nna a se ke tee founu ya gago maja lulu Tlogela go ba leswele man re kwe le founu ya ga maja e lela ka morumong ya gago. gore ga o sa kgona go bolela gona bjale e reng ke lefe foununyane ya lena ya marratha le tswe ka mo rumong ye yaka Oo, jwale šetše wa dumela gore o e tšere. Gane wena a sanka wa ra o tsebe gore re bolela ka eng. o tlo ntena wena manto le go befa Nna ke kaone ke na le wene sesi. Sis! Le go tšeela batho banna mo. Wa tseba ke mmaja ka manto. Tlogela motho eo wena. Mo tlogele. Lulu, wena ke kgopela founu wa ka re sepele. Kamu, u endla yini lawani? I came here to study. Kgani wena u tseba title ya yini mo library?

maja nna ke nagana gore kwa radio carletoons ba ka ba ba lebetse go go romela sms man ga ba go kgone gore ba sa go kgethe nna ena ke ne le madimabihle banna gane wa dilo tsa ka di no dula di shashere kana di sa sepele gabotse mara maja my love o na le talente and ke a tseba gore le batho ba radio carletoons ba se tseba seo ge ba tseba gore ke na le talente goreng ba sa nromele molaetša goreng ke sa receive sms maybe ba dirile phošo ba romela motho o morong maja nka se mo tlogele a nlatlha o tlo nrata ka sole le matepe Sis, ebile ke mo swinne ka deleta SMS e le ya go tšwa radio ya Kali Tunes ka founung ya gage. O ntlwaela. wa tseba as long as nna ke se happy ga o na le nto e teetee ya maja e le gore ke tlo mo sepelela gabotse ebile as long as nna ke sa phela ga o na le motho o motee wa ka ratanang le maja Mantwa le maja ba ntloela gampe. Ya ne ba reša ba re motho ka se mo tsebe wa mo fetša. Wa tseba le gona jwale a ke tshepe gore Lulu ke yena dirile go dutšetša go makatša. Ee, le nna ke tlabegile wa tseba Be ke nagana gore Lulu ke motho a lokileng e le ruri. Le nna e be ke nagana gore Lulu lokile until ke tseba gore o nyaka go ntšeela wene. Eish mogatšake wa tseba ke itshola e le ruri ke itshola ka nnete gore nkile ka go cheatela le best friend ya gago wa tseye ke a itshola mogatšake. Maja nna ke a go rata. And-e ke a tseba gore o tlo dira ka maatla a gago ka moka gore Lulu a sa tsoga a tsene relationship ya rena ka bogare. Mantwa, ke a go rata mogatšake. Ke go rata ka nnete nnete ka lerato la nnete. Wa tseba le nna ke a ipotšiša gore gabotse be ke tsenwe ke eng, ke eng se e leng gore se nkgakantšhitše ge ke tla šala ke go tšhithela ka moloi yola ba rego ke Lulu. Aww, le nna ke a go rata my love. Rantsi o bjano o lia first year ya Bachelor of Education. Swa tika. A o nyoko loka, le nna it was difficult the time ke lia first year yaka le bo Mandro.

Mantwa ga ba nkgetha ka gobane nkabe ba nkgethile nkabe ke bona sms go tšwa go bona. Mara gona wa reša gape nkabe o bona sms mo founung ya gago. Next ke gona ke ya go di register ka gore ga e le sekolo sona se mpaletše. Ya gona gona mogola gore o no dula mo University of Carleton se o tseba gabotse gore ga o dire selo. ebile be ke gopotse gore ko nyaka room kua off camp gore ge ke tše ke nyakana le mmereko ke tšwe ke dula gona eish o tsebe le ga e le gona o ke se boele ka gore ba rile o sa tlo satla ka gore wena ga o sa nyoko tsena sekolo o nyoko tetaola eish batswadi banna ei mantwa se bolela gape bophelo jwa ka bo tlo ba boima ka ntle le thekgo ya batswadi Go tlo loka my love, nna yena ke tlo tšwela pele ke go thekga. I just hope gore o ka se ntlogele ge nka tšea nako e telele ke sa hwetše mmereko. Maja, nna ke rata wene, ga ke rate dilo tše o ntirelago tšona. Ga ke re bile wa bona sa nka ka go kgopela tšhalete. Ke no ra gore ke tlo ba broke ka gobane ke tla be ke sa hlwe ke sa hwetša di-allowance. Jwale ke moka o patela ka ang room ya off camp ka gore allowance ya October o ka se e hwetše ka gore o di-register next week. Jebana la ka, go ra gore o ka se mpatelele rente wa be wa nzama le ka ya go reka dijo? Maja, nna ke a go rata. Ke tlo go thuša ka gore ke a tse gore ge o hwetša mmereko mo, o tlo ntshwara gabotse. Ke a leboga my love. Ke a leboga. Maja, why o sa no ya kwa radio Khalithuntswa kwa gore ba tlo reng? O ra gore ke no ya le ge e le gore ga se ka hwetša SMS? Eya, o ka hwetša gore ye mongwe wa batho ba ba ba kgethilego a sa nyaka mmerekola then wene wa re o ya ba tšea wene. O bolela nnete my love go le ka noka a se go wela e re ke ke nape ke ikuke ke ye kwa kgalethuntsi ke ye go iteka mahlatse a ka re bone gore nka se tšwelele na tsamaya my love plus go sa šetše more than um one hour gore ba tswalele sam ke kgopela go botšiša ke no tshepa gore a tlo mpotšiša ka maja a ke tlo fetoga sehwirihwiri nna aowa sam gane wa yo le ruti so wena wa o sa kgone go kgaogana le di-boyfriend tša batho tlogela go ke tšhoša ka nna tlhe botšiša ntho o nyaka go e botšiša nna ke nyaka go boela library ko bala tomorrow ke ngwala exam hebane o ngwala exam ya eng sam tomorrow re ngwala exam ya mats okay well be ke sa tsebe o tseba bjang ga raso qualify go ngwala mets nna ga ke makale a ke re ge rena re practice go ngwala mets wena o busy o practice go tšeela batho di-boyfriend wena sam wa nkwatiša wa kwa nnete yona ke a tseba gore ya hlaba ai ebile a re tlogeletšeo gane majaola o dula kae Gana ba go botša gore Maja di registered two weeks ago when he started working at Radio Calitunes. Bona Sam, ke a tseba gore Maja o berekela kua radio ya Calitunes. Mara ga a sa tsena ka mo university ya Calitunes. So ke gopela gore mpotse gore o dula kae. Maja is living his best life sese. Ga a sena nako ya go kitimišana le wena. Aowa Sam, ke gopela gore mpotse gore Maja o dula kae tlhe wena. dumelang dumelang wa bolela go mokena maja ka sebelebele ke sona setlogolo sa babina noko le babina tšhwene um tšatšing la lehono re tla be re a hlahla taba ya yona ya dihlahlobo tša mafelelo a ngwaga gape ke nako e la e selege bana bešung ke nako e la ya go ya re go ngwala tsona dihlahlobo tša rena tša mafelelo a ngwaga Ge o re wa lebelela ka montle ke ile ema ema baithuti ka mokana ga bona ge re lebelela yunibesithing ya rena ya Kgalithunzi baithuti ka mokana ba ema ema ba ya tlase leketlolo lebaka e le gona go itokišetša dihlahlobo tša bona e re pele re ka tsena ditabeng ke rata go lakaletsa baithuti ka moka lefase ka bophara kudu lena bana ba University of Kgalithunzi ga mmogo le lena ba dirang marematlou mahlatse le mahlogonolo godimo ga dihlahlobo tša lena tša mafelelo a ngwaga. Maja motho wa ka wa tseba ke re le nowa ke tshepe mane gore nna mantwa ke dira final ye nna yena ke ikgantšha ka wena my love ke re wa tseba le mama o thabile jwang ke re a gole gore ngwana ga go tlo ba le lectichere a nke re tlogele tšeo he ke re o kwele gore ba re semo le le ntho le ka mo ba shera room a ke tshepe wena o mpotsa maaka ke re ke go botsa nnete le nna ke kwešiše gore go kgonega jwang maraši bao ba re ba a shera wa e ka mo a sa be a mpoditse tabe e ka somara gawi ka mo go botsa jwang ka tabe a ke re o tseba gabotse gore weni le yena sa le gomela go bolela last year mo gona o bolela nnete gape e sale ke thoma go bereka kua radio calitunes a se nka no bolela le kamo kamo go diregetšeng ka body lotion yaka warra na ke tseboro wa bakaeng o se kwa ntira setlatla kamo lotion ye ke imetile ge ke seno fetsa go e berekiša so e nwile ke sepoko Wa tseba ke a itshola gore why ke dumela go shara room le wena. Sam, nna ke roommate yao and ona ntho nna ke tlo idiang. Ebile o se ka ntšoseja nna. E re nna ke go tlogele ke library before ke dira phošo. A ke nyake go rakiwa sekolong. Maja, gana le kgone go theogela nako mang? Ke tlo theogela e segala. Ke nyoko tsamaya le wene. Ke nyoko number ke ya kwa library. O swanetše go ya library my love. Gape ke nako ya di-exam. Hai ke re sa bolele hle wena gape tomorrow ke ngwala exam ya chemistry. Wa tseba ke duma o ka re nka kgwetša Sam kwa library maybe a ka nthuša hle wena. Go ra gore Sam a ka go thuša gape motho le o ne le swele banna. Le na le kwešiše Sam gomme Sam a ana mathata tseba o no ba sa nyake batho ba mo šomiša bošaedi. A reetse gona ge hei. Ho nteka tibuku ta mina ni famba. Sam, nkana ka dula le wena? Se se tlo ndisturb ene nna ke a bala. Gape rena ba bangwe re serious ka sekolo. Ah, mara Sam, ke kgopela go dula le wena. Go na le something se ke nyakago gore o nthuše ka sona. Mantwa, a ke atlele wena mo library? Nka sone go emiša dilo tše nna ke di dirago ka ahlamela wena. Sam, wa tseba lekganya ka rena manna. Awa mara o tsebe gore re tlo graduata ka moka. O boditše ke mang gore re tlo graduata ka moka? Gape wena o na le go tepotša gore re phala ka moka. Ene o selfish wene ka information. Sesi, information e gona internet e nyakele yona. Nna a ke tlo bereka wena nna. Wene, wene o na le swele wene, maje a go rerešetša, wa go rerešetša re o na le swele na o rata go thuša batho ba bangwe. Sesi, Nna ga ke na taba le gore o nagana eng ka nna. Le rata go šomiša batho bošedi le. Nxayi, Tlogela e bile, hao, ke tlo te nyakela di-video lessons maybe tšona di tlo nthuša. Nxa. Dira bjalo, a ke le ge o tlo bereka o tlo ja tšhelete ya gago o le one. So study show le one. Wa tseba, a ke tsebe gore ke tlo ranzo boneng mo go ene. Hai man, esses a o motho wa selo shem. Sesi, o seka wa leka wa nroga. Ya, ne? A fa go betšha gone wa betšha wene. Sesi, nna a se nna maja. O seka wa mphaphela ke re. Hai, e re nna ke sepele ko bala, ka re ke a bona gore mo gona mo ke te tshenyetša nako. Sepele wa mpalediša go bala.

ka mo monna ke thabela go go bona gape ke kgale ra bonana a kere e le kere ya botse a le re tsebe o bapala ka nna hle ebile ke a gopola e monna gape ke kwele ba re wena le sam le di-roommate ke nnete na ya ke nnete ka mo monna o mo kgona jwang mare motho ele yena yena ela mara a go fe bothata motho ola o mpha bothata ke mo tseba le so sam e le gore wena wa o dumela e ba roommate ya gagona o ka botsisa beape Ka gore ke kwele mantwa a re le a ngwala tomorrow. Kgane wena go ba lena. Ke balela kua rumong. Ke a go kwa monna kamo. E re ke sepele ba. Re tla bolela a kere. Ke nagana gore ke feditše go reraisa bjale. E re ke tsamaye ke ye rumong. E re ke tloga ka pela Rantsu a sa mpone. A ke nyake gore a ntebadiše dilo tše ke di badilego. Banyana ba temporary mara degree yona it's forever. E ya kwi Sam? Sam kopela o ntse o seka motswana. O thomile ka go tlola bodulation ya ka. No o nyaka o mphethoša alarm ya gago.

E re ke tlogele kamo ke seke ka mo tsoša go no tshwana ya ngwala selo mose ke no mo direla favor e re ke o hlapa nna a se ka tla ke pepotse ngwana mola ke e tla mo university Sam, gane ka mo kae wene? Gape re šaletše ka ten minutes gore re tsene ka mo exam room. Nna ke tsebe gore o kae. Gape ge a ka tla šetše thirty minutes daily re ngwala, ba ka se tle ba mo dumelela a tsena ka mogare ga exam room. Gape direse di gole le mo di-exam room. If o sa robetše, then half past eight yo Mutela a sa gona. Sam,

wa e semang di a somara kamo gane wa kgopetse gore re kopane mo e maja ke tsene mathateng ke mathata a mohutamang gane kamo ga wa tshwanela go be o ngwala today maja e ke message exam nas o reng e Wa e gani se masabe a go tsušitše ka one be le ye go ngwala ka nako e one? Se mona le pele mpe. A be go mo petora ntse se motho go la tsang ga ntsose. Ka mo e le gore wena wa o tshepa semo. A be mothele o ne le swele monna. Maja a be ke tshwantše ke fetša degree ya ka ngwa wa no. Ke a tseba ke go kwela bohloko. Na ke nyaka o repeater Maja. Wa tseba o ka dira jwang? O ka ya go Doctor then a go fa lengwalo wa mmu hlalosetša gore wena o bo o ba jwa wa iša go lecturer a gago. Mašama wa tswa re wa banner ape ba ka no mpha nako engwe ya go ngwala. Eya, wena di no dira bonnete jwa gore o ya go bona Doctor gona bjale. E re ke tsamaye yana bjale nke se ke tshenye nako. Sam, O bone gore ka masa nka e tla go ngwala? Ke bone, yena ke na taba le gore o tlile go ba seatla. Sam, Kgane wa yo sena kwelo bohloko so mara? Ka mo ke motho yo mogolo, e ba a swanetše go dira bonnete bja gore ga a mise exam. Ke a tseba, mara e be o swanetše gore o mo tsoše akere? Kgane why le nyaka ke dira dilo tše ke sa nyakego go di dira? Etšwang go nna hle. Ga wa loka. No ngwana o mongwe o tlo repeater module mo next year ka lebaka la gago. Ka lebaka la mang? Sesi wee, go nhlokela ditaba o gomole. Sam we, ge o ka tšwela pele o le so, o tlo phela o nnoši ke ya go botša. Nka thaba kudu ge le ka ntlogela ka phela ke le one. yane ka mo ga ntsebe gabotse o jele borotho bja ka bja mafelelo ke nyaka go mo ruta go phela le batho mantwa o ngwadile jo yo sa bolele mm, mm, mm. e be e baba examela mara go leka gona o lekile a kere ya gona ke lekile shem mantwa ke nyako bolela le wena ka tabeng keng keng o boelane le lulu a wa tabe ke nyakang gore re bolele ka yona a yamane felo le lulu maja Ke ya go botša se se wa bo, ge o ka boela na le Lulu, ke tlo go tlogela. Mantwa nna le motho yola re ka tsogile re boelane. Eh, my love, setanda se moseo mokhuhlwane. Ke ra wena jebana la ka. Ke kgopela o no thoma o nthuša ka go reka grocery hle. O ra jwang? Gane, a se wene o tša rra go tlo dira dilo ka mokana ga tšona nna ke no mova ine le wene. Mantwa wa tseba ke re go raya ke go le tšhelete ye ntši. Maja, Nna a ke nyake go di tsena. Nka se kgone go spenda tšhelete mo go wena. O ra bjang? A hle nna ke spenda tšhelete mo go wena? Gane monna ke mang gare ga ka le wena? Manta, Gape ge ke feditše go patala rente, ke reka le dijo, ga ke šale ka selo. Jalo ke tsena kae gona monna? Gape le nna ke nyako save tšhelete go swana le wena. If o nyaka nna ke reka tša go ja then o swanetše go nthuša go cleaner go apea le go hlatswa Aowa go kgonege gape yeo ke mebereko e leng gore swanetše e dire ko wena ao ge o sa nyake go nthuša then le nna nke se kgone go go thuša ka go reka tša go ja mantwa nna a ke sa go kwešiša jwale ee o swanetše go bolela so a kere a ke dumele go ba setlatla sa gago a inspector o nyake room ya gago ge keng ga o sa nnyaka jalo if a o tlo nthuša gona a ke bone lebaka la gore ke dule le wena maja gape nna wa nnyala o se ka lebala wow manto a ke tshepe re ko wena o ka bolela go le nna soe hawa mm gape nna ke tlo fetoga gele ya gago mm. ka mo tlolela ga a fihla mo rumong le gone gona ke kolobešitše laptop ya gagwe ebile ga e sa bereka maja ke mang a go rometšego message ke ka mo bja mpotsa gore o kgonne go hwetša lengwalo le le la doctor so o re ba dumetše go mo fa chance e nngwe ya go ngwala exam ela ee o re be e se yena nnoši e leng gore a se nka ngwala exam Oo, ba re ba ngwala neng gape? o re ba mo file exam equivalent assignment ba e ngwale ba e submit eh, today before 10 a go swane o tlo kgona go ngwala kere then a sa tla repeata chemistry next year ya mo gona ke nnete sam ka no weno bileng beso ka mo nna a ka a tlela go tsošana le wena mo yunibesithi wa yo mpotša maaka maabane gore wena o nyako ntsosa o fetša go ntsosa e be ke nyaka go go gaya ka gore o tlotše body lotion yaka Na se nna Masha? A ke tlo go tlogela go bapalela godimo ga hlogo ya ka? Mara wa napa wa re o ndoela gore ke mise exam. Gape ga o tsene le nna sekolo akere? Le ranta o ka se mphe go bereka. A ke tlo dealer ka wena Bafanasi. E re na ke tšee laptop ya ka na bjale ke ngwale exam equivalent exam. Ebile o na le mahlatse ba go file chance e nngwe. Gabotse be ke nyaka o repeater next year. yane e gape ka mo ke tsentšhitše marageng ee o bolela kang jalo gane a sore ba mo fele exam equivalent assignment maja gane bothata keng se mo le ka mo balwele gane Ka mo re hweditše laptop ya gage senyegile so o nagana gore sema a ka ba e tšhetše ka meetse. Aowa wene. Ke go botša nnete manta. Sam ke moloi. Lena, aowa. Gape Sam jwale gona jwale o tla ka kudu. Gape ka mo a re ke mo adime laptop. Aowa, mm nna ke dumele. Motho wa gago o keng? O nyaka gore Sam a kolobiše le ya gago laptop? gona o a rereša nka se kgone go mo adima yona wena mfana wena ke tlo bolaa wena o tlo khumana ko phutlhantšhitše wena nna o ka se ntere selo wa rra wa rra o leka go dira eng ba o tšhela laptop ya ka ka mesi wena nna ke tsebe gore o bolela ka eng o se ka ndia stela Warra, ke re, a ke tsebe gore o bolela ka eng? E re nna ko towele ke computer lab ko o ngwala, a ke nyake ba nraka mo sekolong. Computer lab ba tswaletše. O no eme a ka.

Ke be ke le online ka otsela so a se ke bone text tša gago. Ni ku thembi shem. Ka Sam mara wa ni rhandza wena? Eya, ke ya go rata Rhandzu. Why swi feel ingaku no ku fostela ku va i va ka relationship na mina? Ga o ngapeletše gore ke be ka gare ga relationship le wena, ke itseng ni ke rata.

Le ge o ka kwata ke na taba le wena. Gape nna ke tlo dira tša go kgahla wena. Why e ne endla so mara? Sesi o ka re o tlo thoma go ntena bjale. Nna a ke a tlela go rekerišana le banenyana mo university. Ke tletše go ithuta. Wow! A nthembe ku i nga bula swi swa so ka mina shem. Randzu, Nna ke lapišitše ke go rapeletšana le wena. Dira ka mokgwa o nyakago. a botse ke todi ene mara gore ke be ke kgone go ngwala nna yena ke mmotšišitše ka mo gore wa e a dumetše go shera um room le sam

yane ka tla ka e dira taba gape ke emišitše lulu gape ge manto a ka tseba o tlo ntlogela hai man manto a ka se ntlogele gape nkile ka mo chithela se ntlogele Maja, Aowa, uh-uh, aowa gape nna ga ke tlo bereka wene. Aowa nke se no bolaya ko go apeya, wena o fela o dula, aowa. Nna nka se dire mmereko wa basadi. Hauwi, ke mang a rilego go dira mebereko ya ka gae, ke mmereko wa basadi fela. Mantwa, Ke na le mathata a ka hle, a ke ne nakong nyana ya go lwa le wena.

Umm hai ga gona taba ke swanetše go go lapiša a ke re a o sa nrata. Sam ke wena motho e? Ya ke nna gane wena bo e re ke mang Bjale go reng o ne o thoma ka go nga lefela? bothata ke gore ga ke rate di-questions tša botlaela Ke a go kwa di ntshang mara. ke shapo wena Ai le nna ke shapo. Gwa thabiša go kwa seo. Ke a tshepa gore ga o sa tšhithela manto. E bile wa nkgopotša. Ga no a o tšhela laptop ya kamo ka meetse na? O se ke wa ngafela wena. O kwele mang a re nna ke na le pelo e mpe sona? Wena ga o tshepiše. Ke hwetše o ikolobišitše ka nnete. That is why nna ke phela ke nnoši. A ke rate ke motho mo Carleton's University. A ke re ga o sware batho gabotse? Nna ke kaone a ke tšhithe. Ke thoma go gonana gore wena ga se o phase grade 12 ka tsela ya maleba. O nyaka go reng gabotse? Ke nyaka gore o kopišitše gore o phase. Ga pone o matšhithane. E re nna ke sepele pele ke rraga motho. Nna o ka se ntire selo maja, a ke go tšhane. Yane. Semone le masepa shem. Ka mo wena wa telela wa re. Sam, a na ke sa nyaka ka go ekešara romo le wena. A gona nto o ka ndirago yona, papa? O tlo dula le nna ka kgang le ka mereba go fihlela ngwaga o fela. A ke na taba gore o nagana eng ka nna. Nna se ke se tletšego mo university ke a se dira, unlike wena. nyaka gore ene mone a botse bona o nyaka gore ke report gore o tsentše laptop yaka wena ga ona bohlatse bja dilo tšeo ntatofatšago ka tšona ga wena bonde ke do khumana bafana se ke do gore swa phela la batho wena tsamaya kua o kwa o paletswe go ngwala exam o kgaegile ga se o kgone go šomiša laptop ya ka go ngwala o ka roka mesa di-exam tše ka moka ebile semoro wa moloi wa nyaka go phasa boe one o mpetša moloi goba ga o mpetše moloi a ke na taba ga o tšee selo mo go nna mose semona go tlo fetša go dite bothata wena wa fanatse go tlo kopantšha noso a gona selo mo robala o khutše tla bo a re faintela ka baka la stress e re nna ke noezela before ba bolaya mo o tlwa bjana ya ga ya maja o šile founu ya gago a sa e loka ya e e re ke bone e re ke nyoko bona gore na ntšhitšhelena ka re o sa ile ka kwa toilete yona mawe yes gape ke šile founu ake ke sa e loka yo go ra gore mante o bona di-message tša ka lelulu mo a ah, ke gona ba ntlhadile Manto gane o tshumang? Ke rile ke nyoko bolela le wene, gana o kwe. Gape nna ga ke tsere o kwatetseng. Mpotse re kgone e boledišana. He banna, ke re a gona ntho ke nyaka go bolela le wene ka yona. Manto, gane ke go dirile eng hle? Bolela le nna. Maja, nna ke nagana gore wena ga o iše felo ka nna. O ra jwang mogatšake? Gape wena ko o kgathalela go fetiša dilo ka moka. Ge o nkgathalela, wa yo sa nthuše ka mebereke ya ka mo rumong. Wa tseba pelo ya ka ya baba go bolela nnete like ke a ngwala ke a ngwala be ke ye ka moka sebakeng sa gore nna ke be ke bala ke nna ye mokgwa ke busy ke apeelana le wene mantwa wena wa lepelela mane sa mosadi ke dipitša aowa um gape wena o nyoko gore nna ke acte jalo ka mosadi mo go wene mola o sa nyala aowa ai mane nna ebile be ke nagana gore o kwatišitše ke tše dingwe ke eng gana o bone selo se se rong ka nto re bolelago ka yona nna gape ke go botse gore nka se dire mebereko ya basadi gan mola nna ke be ke se gona ebe wa piela le go hlatswetša ke mang manto gape nka se go fe tšhelete then after mo wena wa expecta gore ke tlo go thuša ka mebereko ka mo roomong aowa o oh, go ya ka wene ke gore o re wa mpatela gore ke ya go hlatswetsa ke ya go cleanela ebile ke ya go apeela o se ke wa ntšhela mantšu ka ganong aowa mm ke seo se bolelago mose a re tlogeletseo my love ke re ke kopane le semo lehono Hei, ei, ke re o ntena jwang motho yo wa gago? Ei. A Sam ke noga shem. Na ebile ke dume go ka ba tšhomi ya gagwe. O ka bolela gape. Gape be ke lebetse founu wa ka kua tafoleng. Se ka bo tiletile dilo tša ka. Nka delata eng mara sa gago? Hawi, nna founu wa gago gape le go e swara sa nka ka e swara. Ke no tshepa gore o mpotša nnete. Nka hwetša dilo tša ka di sa felela ka mokgwa ke di šileng ka gona, a re tlo kwana serious. Ao, ganne why o ganeletše gore nna ke swere founu ya gago wene? Goba go na le seo se utago? Nka uta eng mara? Nna gape ke fetogile a ke sa cheater. Nna go bolela nnete be ke nyoko swara founu ya gago. Bothata ke kwe lepote e swa. E le gore o nyakang founung ya ka? ka mo go bolela nnete nna ke rate ka tsela yeo re dirago dilo ka gona sam ka moka rona re a tseba re wa ba maaka ke a itshola ka tsela e be ke go swere ka gona ke go botša nnete ke dumang ka re nka bušetša nako morago and a go kgonege ga o di tsebe dilo tšeo di go dirageletšego Sam, pelo ya ka ya baba. Sorry warra. O tla apply go ngwala special exam. Probably ba tla go fa chance ye nngwe. Ke tloga ke inquire re fetša go ngwala exam. Ka mo ke go soletše rice ke e beile kua godimo ga tafola. A Sam ke a leboga ebile ke tshwere ke tala. Tsamaya o ja re kgone go tsamaya re o ngwala exam. Sam, ke eng ntho e le ya gore o change? A ka rata ka tsela yeo dilo di diragetšego ka gona beke ye. Ke nyaka gore go be le peace gare ga ka le wena. at least motho na le roommate ya o mo rata manto na ena go bolela nnete ke lapisitse ko o ja borotho furugo e nngwe le nngwe gano nyoko jang at least apea something motho wa modimo nape marotho a gago a ntapišitše jale a ke sa kgona maja nna nke se kgone go apea gona jala ko ngwala ka eight gape tse tsona a se tsona nne motho go no phala ke ga a dula nnoši Maja, Gane wa yo se na tanki so? Wa tsa ka mokgwa ke go hlokomelago ka gona, ga se wena o ka bolelago so. E re nna ke ikhomolela ka gobane motho ge ya bolela šetse ba no ronya go boelana le lulu ai wa kwa kere o go ka tshele legolo ene Hle mo a tseba gore sa hlakgatša mona nna le wena re a twana. Le nna ke thabela gore o ntshwaretše warra, ga go nyake re elwa man. Ka mwa fa o badile mara wena, biochemistry ya raga papa. A ka kgona go bala sharp ka baka la stress mara I tried. O re you tried? That's not enough. Gape ola module ga o nyake o wela ka godimo. Mara ke sure ya gore ke o phasa. Hai, e re nna ke e gomolele pele ke senya dilo mola re thomile go kwana. Sam, he gape ke re ke bone gore wene le ka mo mm, le tlile mmogo mo gane le thome go kwana sesi gane wa rata ditaba tša batho so awa gape nna ebe ke re marata ditaba ko ene gare ga rena o kgona ke maja go chithela maja o chentšhitše ga a sa cheater and o rata nna ke le ke noši no O a tetlaetša, sesi. Matša ga a go rate wa go šomiša. Hai, suka, o tseba'ng wena? Oh, re tla bona gona. Nna yena ke re le ka se felele felo. Haa, ui, fo ba o sa tsebe bile, yela yena ke forever yena wa ka. Ke re forever yena. Sesi, re nna re go botša. Lesogane ge le go rata, le ka se go tšhithele le ga one.

Ka mo, Kgane, gwa e be o ema-ema somo la re be re ngwala examo. Mantwa, Eish, ke nana nka re ke tshwere ke mala. A fa o kgonne o fetša mara gape be o sa dule fase nako e telele. Ke ngwata question tše pedi fela. Hee banna, ee. Mantwa, Lo tša ka le tsamaye shapo semester ye. ka mo o nyaka go mpotsa gore o arabile di-question tše pedi fela a fa mare wena o e feditse question one a ke fetša go ngwala ka mo gane o jeleng sa go go kitimiša so Sam o re o endleni? Go botša nnete, Renzo, nna motho yola o ntapišitše. I find it hard ku ba ni themba leswi u nbyela ka swona. A ke mo cheletše Epsom salt nna tšeo? E be ke nyaka go mo ruta go phela le batho. Ka mo, gane go diragala eng ka wena? Gane wa o loma ke mala? Sam, ape mala a ka a o tobabe ene a ke ntse bothata keng. O ra bjang? Ga na go kitimiša? O se ke wa fela pelo, tlo ba shapo. Eish, e re ke kitimela ka kwa toilet. Ka mo ga ntsebe gabotse, ke nyaka go mo ruta go phela le batho. O e ratile mosileng ka go tlola body lotion ya ka. Ebile ke napile ke tena ke taba ya gore o swere laptop ya ka ntle le tumelelo ya ka. Ka dilo tša ka gona a ke na skisi.

Rantzu, I think we are moving too fast. Ke kgopela o mphe nakonyana ke sote dilo tša ka, re tla tla re tšwela pele. Are you breaking up with me? No, ke no nyaka gore o mphe nakonyana, ke nyaka go ke nagana. gape ke second semester no yo di thomme go boa mm. ee ke august ebile e segale ba tlo thoma go lengwadiša di-test o sa reng gape ke re ke kole lecture rena mmetse re tlo ngwala test go segale ba ntwafetša go ja ke go tropic wa campuseng ke nyako yo bona ragadi waka hei maja gape sa lo reka koloi ga o sa dula rumong shem aowa mothaka a se gore ke thoma go ema ema mekgwa ke gore ragadi o nele le ngwana so o thuša ke nna dilong tše ntši maja ga bone sa lo mpotsa gore ragadi wa gago movetše mo cartoons mara a sa nka o ntsebiša yena Yoo, my love, ga fe sa lotho mo nkiša tlelaseng. Yoo, ga pa ke sa latela wa kwa. Mantwa, ga po ka se latele go ya tlelaseng o na le boyfriend ya go ba le koloi. Aww. maja gape ke gale ke go emetše o be o le kae eš lulu be ke sa felegeditše mantwa kwa campuseng okay a re tsamaya re reka dilo tša ngwana ke nyaka go feta le ka mo chemising ke reke something a gona bothata mare ke nyaka re ye go reka dilo tša ngwana pele um re tla gona re ya koo